پەیامێکی گرنگ بۆ هاوڵاتیانی شاری کەرکوک، زۆر گرنگە ئێمە تەواو هۆشیار و وریا بین، نەخێر با ئێمە خۆمان خاوەن ئیرادەی خۆمان بین، بەڵام تکایە با دڵی هیچ کەسێک نەڕەنجێنین لەسەر هیچ کەس و هیچ لایەنێک. بە ناوی خودای گەورە و میرەبان ئازیزان و خۆشەویستان، پەیامێکی گرنگ بە گشتی بۆ هاوڵاتیانی شاری کەرکوک و بە تایبەت بۆ چینی گەنجانی شاری کەرکوک، وا دیار هەمووان دەزانین لە پرۆسەی هەڵبژاردنەکانی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکوکین، هەڵبەتە بە ڕاستەخۆ یا بە ناڕاستەوخۆ ئەم پرۆسەیە بەشێک لە کاتی هەموومانی گرتووە و هەمووان پێوەی مەشغوڵین کەم تا زۆر، کە بە گرنگم زانی چەند پەیامێکی هۆشیاری ئاراسی خۆم و بەڕێزتان بکەم کە بتوانین بە باشترین شێواز ئەم پرۆسەیە ان شاء اللە تێپەڕینین. خاڵی یەکەم، گرنگە ئێمەی هاوڵاتی کوردی شاری کەرکوک ڕۆژی دەنگدان هەموومان بەشداری پرۆسەی دەنگدان بکەین و هەموومان خۆمان بە دەستی خۆمان دەنگی خۆمان بدەین. خاڵی دووەم، ئەی زان و خۆشەویستان بە تایبەت چینی گەنجان زۆر گرنگە ئێمە تەواو هۆشیار و وریا بین هیچ کەسێک نەتوانێت ڕاستێکانمان لە بیر بەرێتەوە هیچ کەسێک نەتوانێت حەقیقەتەکانمان لە بەر چاو لێڵ بکات ئێمە خۆمان خەڵکی ئەم شارەین ئێمە خۆمان گشتمان دەوام و کار و پیشەی ڕۆژانەمان ژیانی ڕۆژانەمان لەم شارەیە هەموومان دەردی خۆمان دەزانین هەموومان کێشە و کەموکورتیەکانی خۆمان دەزانین. هەموومان تەقسیری و کەمتەرخەمیی کەسایەتی و لایەنەکانی ئەم شارە دەزانین، بۆیە تکایە با هیچ کەس و لایەنێک نەتوانێت بە بانگەشە و قسەی بریقەداری ریکلامی سەر پۆستەر و ریکلامی سەر شاشەکان فریومان بدات و راستییەکانمان لەبیر بەرێتەوە. نەخێر، با ئێمە خۆمان خاوەن ئیرادەی خۆمان بین، بە ئیرادەی خۆمان قەراری خۆمان بدەین، بە ئیرادەی خۆمان بڕیاری خۆمان بدەین، بەبێ ئەوەی بکەوینە ژێر کاریگەریی هیچ کەس و لایەنێک. خاڵی سێیەم و کۆتا، ئاگادار بین، ڕاستم پرۆسەیە گرنگە، بەڵام لە کۆتاییدا کاتییە. هەر یەکە لە ئێمە ئازادین ئەوەی پشتگیری کێ دەکەین و بانگەشە بۆ چ لایەن و کاندیدێک دەکەین، بەڵام تکایە با دڵی هیچ کەسێک نەڕەنجێنین لەسەر هیچ کەس و هیچ لایەنێک، چونکە لە کۆتایە وگوتمان ئەم پرۆسەیە کاتییە دێت و دەڕوات، بەڵام ئەو کەسانەی کە لە دەوربەرمانان بە بەردەوام دەمێننەوە لە دەوربەرمان و لە ژیانی ڕۆژانەماندا بەرکوتمان لەگەڵیانە دەبێت، بۆیە تکایە. دڵی هیچ کەسێک لەبەر خاتری هیچ کاندیدو هیچ لایەنێک مەشکێنە. لە کۆتاییدا هیوای سەرکەوتن بۆ هەموو لایەک دەخوازین و دەڵێین هەر کەسێک بەڕاستی دڵسۆز و خەمخۆری ئەم شارەیە خوای گەورە پشت و پەنای بێت و سەرکەوتووی بکات. هەر شاد بن.